Барча мактауларыбыз, рәхмәтләребез, шөкерләребез безне юктан бар кылып, бу дөньяга камил затлы, камил күркәм кыяфәтле итеп яратып, йөрәкләребезгә иман нуры балкытып, үзенең рәхмәте белән җәннәткә кертүче, газабы белән җәһәннәмгә салучы бөек Аллаһ субхана ва тәгаләгә ирешсә иде. Сөекле Расулебез, пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватларыбыз, сәламнәребез ирешсә иде. Инде әлхәмдүлилләһ бүген Рамазан аеның 16 нчы көне. Инде ал тоткан уразаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылып, киләсе тотучы тоту ураз килеш тотучы уразаларыбызны Аллаһ Тәгалә иншаллаһ Тәгалә исәнлекләребезне биреп тотып, инде аның мәгъфирәтенә, рәхмәтенә ирешергә насыйп итсә иде. Инде бүген кичә сөйли башлаган, бүген дәвам иткән э, итеп иншаллаһ Тәгалә шушы теманы сөйләрбез, гайбәт темасы. Рамазан аенда ул аеруча бик мөһим, чөнки кешеләр төрле хамар, хәрам эчүдән калдырсалар да, тел гөнаһларыннан калмыйлар. Инде кичә шулай кардәшләр белән кемнәр чишмә төзүчеләр белән бергә бер җыелдык та, сөйләшкән вакытта менә шуннан сүз артыннан сүз, хәлләр белешкән сүз артыннан сүз сөйләп киттек. Башта беребез әйтте, аннан соң икенчебез әйтте, аннан өченчебез әйтте. Өчебезнең дә төп сәбәбенең, ягъни все опечалили нәрсә беләндер. Нәрсәдер моңсуланганбыз. Нигә? Чөнки беребезгә әйткәннәр, бу мәчетне, әй бу чишмәне нәрсәгә төзисең? Әллә синең бүтән куярга акчаң юкмы? Ягъни монда төзергә җирең юкмы? Икенчебезгә әйткәннәр, Нәрсә, деньги отмываешмы, җуасыңмы, нитәсеңме? Ягъни, туры әйтмәсәләр дә, икенчене. Инде һәммә безнең ниндидер бер ние проблемасы, ягъни төбендә шунда ята. Ягъни, ул нәрсә дип атала инде? Гайбәт. Гайбәт. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди гайбәт турында? Мин сезгә әйтимме, адәмнәрнең иң яманы кем ул дип?

Беренчесе гайбәт таручы, таратучы, ягъни хула. Кеше турыннан икенче кардәшнең турында артыннан сөйләп, дөресеме, дөрес түгелме, ягъни анарга ошамаган әйбер сөйләүче. Икенчесе ике дусны аратучы. Ике дусны ничек аералар? Берсенә килә дә, смотри, братан да нәрсә теге, нәрсә эшли теге. Нәрсә әйтә ул анда? Шулай әйтәме? Е, Икенчесенә бара да кара бу. Хәзер сиңа килә, хәзер сине шулай шулай дип әйтте дип әйтә. Вот. Все, ике ике брат арасы, сол ике дус сразу. Яни гайбәт бит барыбер арасында йөри. Гайбәтче йөри. Өченчесе пак кешеләргә дә нахак бәйләде. Яни он невиновный кешеләрдә дә минусы таба. Хәм аның турында сөйли. Кеше изгелек кыла, изге эшләр эшли. Үзен пак тотмакчы була, ләкин кеше килә дә анарда начар минуслар таба, эзли. Менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, нәрсә ди? Менә өч кеше сезнең арагыздагы иң начар. Наихудший из людей, наихудший человек. Монарга бик зур бер үрнәк бар. Бу үрнәкне мин бер дә уйламаган идем, гайбәт белән бәйле икән. Без аны бөтенебез дә ишеткәнебез бар. Муса алейхиссалам заманында аларны кайчан Аллаһ Тәгалә сәфрә, сәһра буенча 40 елга йөртергә сынаганда бер җирлеккә килгәчтән соң су юк. Эшәрләренә су юк. Якын тирәдә су юк.

Ягъни пигамбәр пигамбәр Муса алейхиссалам кәламулла Аллаһ Тәгаләнең белән сөйләшүче Аллаһ Тәгалән дога кырып су сорый, ләкин Аллаһ Тәгалә җавап бирми. Һәм соңыннан соң вахи иңә. Нәрсә ди? Сезнең арагызда 40 ел буена гөнаһ кылучы кеше бар. Чыгарыгыз аны үзегездән. Шуннан соң яңгыр килер ди.

Без бүгенге көндә гөнаһ кылганда уйлыйбыз, э, ха, кылам да бетте. Я, сейчас никто не видел, никто не итмәде. Хәзер кылам. Аннан соң Аллаһ телен кичерүстрим, Аллаһ теле кичерүсе, сорый, э, кичерер. Ничто не будет. Юк. Без белән монда гөнаһ бүген кылып ятканда, чит илдә тыяк, җырак елларда өммәт. Өммәтебез авырый. Өммәткә сынау килә. Без монда гөнаһ кылабыз, Аллаһ тегендә өммәтебезне сыный, ди якта. Без монда Аллаһ Тәгаләнең чикләрен узабыз, тегендә мусульманнарның чикләрен узалар. Нинди бүгенге хәр Рамазан аенда Фалестинада нинди халәтләр? Мәсҗидел Акса белән нинди халәтләр? Жюри Рамазан аенда кереп мусульманнарны кыйнап мәчеттән куып чыгаралар. Юри. Яни нәрсә диде? Менә шушы 40 ел гөнаһы кылган кешене үзегездән чыгарыгыз, һәм сезгә ел булыр ди. Менә шушы гөнаһ, нинди гөнаһ турында? Бездә бер хәзрәт бу гөнаһ, бу кеше гөнаһысы гайбәт сөйләү булды. Ул гайбәт сөйләп яшәде. Һәр вакытта бер кешедән икенче арасында гайбәт сөйләде. Һәм 40 ел буена ул эштән туктамады. Инде бер икенче хәдистә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бер тамчы гайбәт диңгезгә төшсә, бөтен диңгезне тонып ясый. Если капля гайбәте попадет в море, то вся море становится мутной. Ни өчен? Чөнки гайбәт, беренчедән гайбәт ул бер кешегә дә зарар китерми, сөйләүчедән кала. Сөйләүче иң беренче үзенә гайбәт. Если ул шулай сөйли икән, значит, ул синең турында да икенчегә кешегә сөйли. Анарга бернинди ышаныч юк. Икенчедән, аның бөтен изге гамәлләре мутныйга әйләнә. Чынлап та эшләгән, нәрсә өчен эшләгән, нигә эшләгән, ягъни мутныйга әйләнә. Өченчесе, ул булган ул гайбәт сөйләүче кешенең обществосы да тоныкка әйләнә, мутныйга әйләнә. Әллә чынлап та болар бердәм, әллә бердәм түгел. Аңлашылмый. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә чыгарыз ди. Муса алейхиссалам халкына эндәште дә әйтте. Безнең арабызда гөнаһ кылучы бар. Һәм гөнаһ кылуын шушы кеше бездән китмичә, чыкмыйча, Аллаһ Тәгалә безгә су бирми. Бөтенесе сискәнде. Бу кеше пигамбәре аның турында әйтәсе аңлады. Минем турыда әйтә. Минем турыда бу сөй, мин бу минем аркамда ди, ул аңлап алды. Хәзер торып чыксам, бөтен кеше алдында хурлыкка калам, мин гөнаһлы. Әгәр дә мин дәшмәсәм, бөтенебез моннан сусалыктан, корылыктан үләбез. Ул аңа халәте бик авыр, бик селкенде, бик тетрәнде. Шул вакытта Ул, кулларын күскә күтәреп, чын иск, ихлас күңел белән Аллаһ Тәгаләдән кичерү сорады, тәүбә итте. Җылый-җылый Аллаһ Тәгаләдән тәүбә сорады һәм Аллаһ Тәгалә шушы Муса алейкуссәлам кешеләр белән бу кешене, гөнаһлы кешене эзләү белән мәшгуль булганда, Аллаһ Тәгалә яңгырны яудыра башлады. Тәүбә кирәк булды. Ихлас күңел белән тәүбә кирәк булды. Аллаһ Тәгаләдә кул күтәреп кичерү сорау кирәк булды. Шуннан соң Муса алейхиссалам Аллаһ Тәгаләгә эндәште: "Я Раббым, шөкер сиңа шушы нигъмәтләреңә, ләкин безнең беләсебез килә кем иде ул?" Аллаһ Субхана вә Тәгалә әйтте, Йә Муса, Мин сиңа әйтмәдем бу кешене ул гөнаһлы булганда. Хәзер мин сиңа ничек әйтим инде ул гөнаһысын кичерүен сораганда, тәүбә иткәндә. Йә ничек мин гайбәт сиңа сөйлим? Бу зур безнең өчен зур үрнәк. Гайбәт нинди безгә зур тәэсир иткән турында. Шулай Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте,

Или отдаешь проценты, кредит, ипотека, тегесе, монысы. Все это риба дип атала. Риба 74 уровеньда диде. Риба 74 уровень. Самый низкий уровень ул кайчан син бер кеше белән бер хатын кыз белән зина сөйләгән шикелле. Самый низкий уровень риба это подобно тому греху, как син совершаешь одна зина. Бер дирхемгә зина кылу, әй бер дирхемгә риба кылу. Бер дирхем ул безнең бүгенге көндә 50 сум, 100 сум. Бер дирхемгә риба кылу ул 35 тапкыр әниең белән зина кылган шикелле инде. 35 тапкыр әниең белән зина кылган шикелле 100 сумлык риба. Иң начары, худший, наихудший, иң начары, самый начары, самый начары, самый нарачары. Уровень ул кайчан син үзеңнең кардәшеңнең артында, аның турында, аның намусына хыянәт итәсең. Кайчан син үзеңнең кардәшеңнең артында, аның намусына хыянәт итәсең. Когда ты самый худший, худший, худший, когда ты за спиной брата

Бик карт иде. Үзенең янына күтәреп торып киткәндә, бик авыр торылып, икенче кешегә басылып чыгып китте. Чыгып киткәчтән соң бер кәрдәш басты да, бер кәрдәш әйтте. Кара нинди бу слабый, немощный кеше диде. Шунда пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейһи әйтте, инде син үзеңнең кардәшеңнең итен ашадың диде. Ягъни син инде гайбәт сөйләдең.

Бу яһүди хатынына биримме мин бу дөяне? диде. Ягъни бу яһүди хатынына бирим бу дөяне? диде. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям шул сүзләрдән соң хатыны белән 3 ай сөйләшмәде. Берничек тә сөйләшмәде. Никак не взаимодействовал. Зулхиҗҗә, Мөхәррам һәм Сәфәр айларында ди. Өч ай буена берничек тә взаимодействовать итмәде. Ни өчен? Гайбәт һәм намуска хыянәт итү. Инде хөрмәтле җәмәгать Безгә менә шушы кардәшләр дә кемнәр алар изге эштә, кемнәр шушы чишмә эшендә эшләрләрме, кемдә мәчет эшләрендә эшлиләрме, безнең арабызда изге гамәлләр эшлиләрме, аларга шайтан төрле яктан килә. Аларга төрле яктан төрле авырлык килә, чөнки алар Аллаһ юлына бастылар. Чөнки алар, алар дип без инде ул. Бөтенебез без бергә аны эшлибез. Без дә монда мәчеткә килгән кеше генә дә Нинди генә авырлыклар сына башлый. Кемдер мәдрәсәгә килде, мәдрәсәгә басты, мәдрәсә юлына. Моннан авырлык килә, тегеннән авырлык килә, монсы болай әйтә, тегесе әйтә. Беркем дә синең белән недовольный. Беркем дә синең белән риза түгел. Бөтенесендә дә бер нәрсәдер сиңа китерә әйтә. Ягъни шайтан төрле яктан килә. Шуңа күрә мондый эшләрдә бер-беребезне безнең киресенчә поддерживать итәргә кирәк, бер-беребезгә ярдәм сузарга, су кулын сузарга кирәк. Машалла, яхшы эшлисең, әйдә эшлибез, әйдә бергә булабыз, әйдә бергә гамәл кылабыз, бердәмлектә көч. Һәм дә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Кем кардәшенең намусын ул булмаганда Кода синең яныңда кардәшең юк, ләкин аның турында гайбәт сөйләгәндә, кем аның намусын, битен саклый, Аллаһ Субхана вә Тәгалә кыямәт көнендә аның җәһәннәм утыннан битен саклый. Кем үз аның кардәше янында булмаганда, аның анарга гыйбат сөйләгәндә, аның битен саклый, то син үзеңнең кардәшеңне защищать итәсең, яклыйсың. Синең яныңда юк ул. Ә икенче кеше аның турында гайбәт сөйли, һәм син аны яклыйсың, һәм син аның нәрсә намусын саклыйсың. Аллаһ Субхана вә Тәгалә нәрсә ди, кыямәт көнендә синең битеңне җәһәннәм утыннан саклый. Шуңа күрә кайчан без ишетәбез гайбәт, кайчан ишетәбез ниндер сүз, кайчан ишетәбез кит киләләр. Ул бит дөрес. Монда әйтелгәнчә, монда бит Аиша радиаллаһу анху, ә, ансын әйтмәдем. Монда кайчан бу бабай турында дөресен әйттеләр, бабай Кеше зөе. Ә теге яхуди кызы дөрес сүз әйттеләр бит, ялган түгел. Әмма дә ләкин дөрес сүз, который аларга ошамый. Ялган турында мин әйтмим дә, ялган инде ул бөтенләй. Кайчан если ул кеше булмаганда аның янында ялган, ул бөтенләй инде клевета. Ансы икенче бөтенләй статья, ансы тагын да авыррак, ике гөнаһ. Шуңа күрә кайчан безнең кардәшләребез турында, безнең турында, бер-беребез янында беребез турында сөйләгәндә туктатырга кирәк. Туктата алмасаң кит, сөйләшмә ул кеше белән. Ягъни монда безгә китерелгәнчә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән китерелә. Инде ничек соң безгә изге эшләрдә шулай иткәчтәсең дәвам кылырга? Ничек соң безгә шушы мәдрәсә эшләрендәме, чишмә эшләрендәме, мәчет төзелеш эшләрендәме, ягъни бер-беребезгә изге гамәлләр эшләгәндә ничек соң безгә эшләргә? Монарга бер матур, бер матур күркәм Э, не бар, история бар. Бер вакытны бер кеше өендә матур киләре иртәнге намаз вакыты җиткәчтән соң сукыр ашаганнан соң гөсөлләнеп матур итеп тәһарәтләнеп иң матур киемнәрен ак киемнәрен киеп хуш исле майларын сибеп мәчеткә юлга чыгып китә бу көнне яңгырлый бу арганда моны шайтан килеп җыгып Бу пычрана. Бу тора да, кире кайта да, тагын җуына, тагын өсләрен матур кием итә. Госүлләнә тагын иртәнге намазга юлга чыга. Шайтан моның янына тагын килеп, тагын моның адымын атлатып, буны абынып җыгыла. Бу тагын пычрана. Бу кайта да, тагын киенә, тагын җуына, тагын хуш исле майлар сибә дә, өченче тапкыр мәчеткә иртәнге намазга чыга. Бу вакытта инде шайтан монарга аягына килеп буталып җыгырга теләми, кулыннан тотып, әйдә, әйдә диеп, җыгылма гына диеп, мәчеткә алып бара. Ни өчен? Чөнки әгәр дә ул хәзер өченче тапкыр җыгылса, ул әйтә, Аллаһ Субхана вә Тәгалә синең җәннәткә керүеңә бер генә пәрдә калдыра, үлем, ди. Бер генә пәрдә синең Үлем генә пәрдә синең, то есть, преграда одна, только смерть, чтоб син җәннәткә эләгергә, әгәр дә өченче тапкыр да егылып, чистарынып тагын килгән булса. Изге гамәлләрдә даимчылык кирәк. Изге гамәлләрдә ахырга хәтле гел күбрәк эшләве кирәк һәм беркемнең дә сүзен тыңламаска кирәк. Беркемдән дә сүзем нә карамастан, Алла ризалыгы өчен генә изге гамәл кылырга кирәк. Алла Субхана ва Тааля да безгә Күрәндә әйтә, Мосылманнар алар шулардыр, кем изге гамәл кылганнан соң, безгә сездән бер нәрсә дә кирәк түгел, без бары тик Алла ризалыгын эзләүче дип әйтүчеләр.